Oyio ogosambwa twamanya kobaa buna chinyomba gocha gocha gocha gocha ekero raiya amoka yamonyora nabo anyora gagotongigwa naende ngoteba iga abanto baminto obomo obo tobwate toirane naende tobe iga obomo ntomoya esaguri konya bakorire momura oria momura oyo konya bamobwatire konya bamokorire. Konya baitire omonyene, lakini ekero Rai yaboka yamorigereria, nario twamobwata, twanyora omongwana oyo okorire ki? Oiriru. Ekero airiru twachire konyora na osambire, lakini nkoteba na abaminto, mwanyabanto, noo tore security na insaine. Security na insaine. Eh, lakini nkoteba na mogenderere igo. Sasa amarita nkorokwa ebarindi kwamboka, Aiga ase ekenyoro eke iga gaiga nyaora botoori. Aria simo okoigwa nyaora nyaora na oo gaiga nyaora esidi eye gaiga. Igo bono gaki abanto baminto. Igo twaraire botuko tokaigwa ebikuuro. Ekero twaigwa ebikuuro togasoka rende chisirimbi chikabuga abaibi abaibi abaibi tokomonyoka tokanyora emeito batigire para chiufa egasi eria bachiete nero. nebinto binde. Aiga ase bachete kobuna omonyene ekero achiete gosoka konya bamokorire nomooro. Tokabwaterana tokaminyoka riria bakominyoka gochia Paara tokababwata. Igo bono gaki abanto baminto onye komete ng'a nomoibi ore. Amatuko emerongo ene aro ngoika are buna aya aigete rero. Twachandekire ase ekenyoro eke giaito, botambe botambe ntori korara, togochia koboka mambia konyora enyomba y'omonto ebunire binto mbiya. Ogochia kobwati kwanyora naende abanto abange bakare korwa ase ekaunti ya Nyamira buna omomura oyo iga agaterete sobe Nyamira kemera. Igo bono abanto baminto gaki muchengo chiachire bodaboda nere ororo, rende gari riria egasi kora riba kwenda koiba ase egento egesinini maiga ogoitwa bosa bosa negento okoiba negento egesinini kerakore ki kiakobekire gochia rirabaini. Igo bono abanto baminto na omwana oo ase amenyete aria bosa ongo kera oigwete omwana oo namenyete etaoni manya naki omwana oo amenyete naki nkiagokora ororo nabwate efamiri efamiri ebu nabwate kwarigeria kwarotota omwana oo. Igo bono abanto baminto, abana inchi, natebire mbuya more ase egento eke mwakora ase ekenyoro eke egaiga abande barorerie ororo mbuya mono.
Aya inche ase amarita nkorokora Temo Nelson, inche nomoiborwa ogaiga Botoori, naende inde omokoreri bw'esekta ya bodaboda. Amaene nari botooria itaiga, security nere ense, oboibi mboro aroro. Naende amatuko amaege echi case chiarabeire, mara moigwe omonto oakirwe emioro, ourirwe chisimi, mara moigwe omonto oitirwe, oboibi barobwo mbore botooria. Na emambia ya bono twagoka iga, twanyora amasarori are para, na egetugi nkiarengeo, ekoorokia ng'a amaene, omonto masambugo na obosari arenge gokora. Inche ndabore ase serikari yaito. na monane abasigari baito bare nyanchwa aa, na abachifu, babwatana na community policing, bakore egento gekorokwa inspection ya botuko bamanye naki abanto bamenyete. Naende nkoboria abaibori baito are amaene ase abana baino bamenyete are chitaoni, manya naki bare oo, naki nki bagokora, naki nonye na endagera yabo bakonyora. Nkoborie na abasaya baito komora anche, engage in other businesses, bodaboda nchire ororo, genda imokia eye eroni, charoka charoka. Kwenyorera ebiao. Kora nonya nebiasara bia okoranderia chiabukato tara chaga kobua ogochia gosoa ase obosari bonga buna obo iga, orache konachie obogima bwao mapema. Naende nkoborie abanto baito kotoranche, kokwaigure esege, gose kokwaigure egekuro, soka manya nki kere, tiga korara mogotiga abanto bakong'enterwa paara ase eng'encho y'ebigeri biabo bakorigia. Igo rende nkobasaba abanto baito, naende kobatebia ng'a mbuya mono ase ase chinguru echi iga mwaorokia nobomo obo iga, tobwatera mobe botambe, rigere torore ng'a botoori yaito nentegererwe ere buna yakabeire korwa abwo kare. Mbuya mono. Gete aiga nkoroku Brenda kwamboka, inche iga omenyete iga aiga Nyaura. Korwa nachete Nyaura aa, twamenyire emiaka emenge, oboibi obo bwachagete bwango iga abanto ebako ebagocha ne babwate ebibunguo obugete obungete mwago. Baigora enyomba, basoa nyomba, barusia ebinto. Obotuko bwa rero twaigwa chikuui, chikuui, chikuui, twa twasoka twanyora na omoibi obwatirwe, igo bakominana na omonto are koibera. Babwatana na omonto oywo, abwate omorata ataete goaka omonto oria. Bono onye mob justice etacha yakonya omonto oria ekanga bono omonyene oyo iga agakwete, agwo tari aywoka konya etwo ebarure asegete naende korumumbwa iga ang'e, naende konya baibire ororo baigoire omonyene ore nyomba basokire. Omonyene bono buna aika ekuge iga ase koba okonyora na omorango ore gwasi nari anyora kende nkeiyo nyomba. Bono omongwana oyo nabo twamoboria natweresa, oteba sobo nyamira kemera. Ototebi ng'ina agamenyete maate aiga, mbotambe bakoiba bakoteba ase ebinto bire. Bono togotebia eserekari yaito, Gaki motokonye, ase engencho nao mpara yaito iga iga abanto togoeta gochakera saa tatu gose saa kumi na mocha ya maambia. Abanto ebagoika ba kwabetabetwe emeywo, onye tobwati besa. Gwakwengeta bwango igo omomura naroitwe agakwa. Ase engencho are kwenda kwerigeria mochengo chinsa ikomi na emo, akanyorwa moino onsi aria ang'e na getembe akabetabetwa emeywa agakwa. Gaki eserekari eye togosaba, onye motagete tobogorie esori amagoka aito ngokora tore egasi. Bono inche ndoche ng'a security ere nyaora ntutweke abananchi etwancha otochagete naende ntobwate chinguru. Naende ngokora tore mpaka kae eserekari ekero eratoike ang'e, etote etoruserie obosari bore iga, na abanto bamenyete chirandi y'abanto baitanya ore ekona. Make sure ng'a nobwate ekebande ki'omonto oyio, nohakikishire aase akorwa, na omomanyete buya ekenyoro akorwa, momotunguse mpaka ase omogambi, ase engencho ekeene nabaibi bamenyete iga iga. Intwe abanto ebakoru abakoru nyamira bacha koiba Kisii County, kwani intwe ntori baiboru ba iga iga. eh, intwe tabwati abagwenerete gotoibera bakonyamira bache gotoibera, omonto oywo nabo twabwata intwe twamotiga, rakini mob justice iga yacha yagwera omonto oywo finally bamosamba. Gwachandekire emiaka emenge. Gaki, ekenyoro motokonye eserekari. Tari bo. Abang'ina, egasi mobwate chinguru, abasacha kurongo.